Essalowmaleýkum hormatly ildeşler! Şu gün iki müň ýigrimi altynjy ýylyň üçünji ýanwary hepdiniňem şenbe güni hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly ildeşler ine şu günki biziň çykyşymyzyň temasy Wenesuelaň ýaňky ýolbaşçysy Maduro tussag edildi we Berdimuhamedowlar taýýarlanyň. Ine şu tema boýunça men çykyş etjek. Näme soragyňyz bolsa siz kommentarida ýazyp bilersiňiz. Biz şul babatda hem TikTokda gepleşik alyp barýas, hem Ýutubda hem bir topar kanallarda. Ýedi kanalda biz birbada çykyş alyp barýas şonuň üçin öz kommentariýaňyzy ýazmagyna çekinmäň bize siziň pikirleriňiz gaty wajyp. Hormatly ildeşler ine häzirki maglumatlara görä şu günki sagada ine birleşen ştatlar Wenesuelanyň ýolbaşçysyny Nikolas Maduro we onuň aýaly Siliýa Floresi tussag etdi. Ýagny şu gün daňda Amerika öz spes operasiýasyny başlady Ýagny şol spes operasiýada bom şolaryň ýagny waýona bazasyny bombalap, bombardalap, onsoň desant geldi, ýagny ýörite Apaçi wertolýotlar bilen we beýleki uly wertolýotlar bilen adamlar geldi we desant girip, Madurany tussag edip, ýagny alyp gitdiler. Men size birnäçe wideo görkezeýin, bir şu barada birnäçe material görkezeýin, onsoň özüňiz hem sezdi bilersiňiz. Ine bir Üns beriň hormatly ildeşler. Ine şu ýerde ine ýaňky Wenesuela bombalandyryldy. Ine üns berip serediň şuňa. Ine şu bombaly şu Wenesuela. Bir minut men sesimi goýaýyn.

Ine, hormatly ildeşler, ýaňyja men size wideony görkezdim. Wenesuelanyň prezidenti üç sagatda tussag edildi we spes-operasiýa gutardy. Üç sagatda. Siziň bilşiňiz ýaly, Russiýa S dört ýüllerini şu ýere goýdy, ýörite asmany goraýan ýaňky ustanowkalary goýdy. Onuň daşyndan Hytaý gaýyklaryny getirdi, ýöne şonda-da Amerika üç sagat meseleni oklady. Ýadyňyzda bolsa, men size bir gezek aýdypdym, men OBSE-de oturanda, Şu ýerde Amerikanyň wekili çykyş etdi. Biz Berdimuhamedowlaryň geçiren saýlawlaryny kabul edemzok. Olaryň saýlawlaryny, ýagny Serdar Berdimuhamedow prezident diýip hasap edemzok diýip aýtdy. Şu gezegem, ýaňky Tramp biz Wenesuelanyň prezidenti Maduro diýip hasap edemzok diýip öňünden aýtdy. Şu bir tema, şu bir tematika Iki sany diktaturam şu çözgüdi üns beren bolsaňyz. Ine ikinji material görkezin hormatly ildeşler. Şu babatda näme bolup geçýär Ýewropada, Ýewropa nähili ýaňky şu zatlara jogap berýär üns beriň. Ine politika, politika men şu neşirýada baryp gaýtdym Amerikada ýadyňyzda bolsa görkezipdim. Ine şu dünýäde iň uly syýasy neşirýat. Ine şu ýerde şunuň ýaňky uly spesialistler bar. Özem her region boýunça. Orta Aziýa diýdi, Türkmenistan diýdi. Her region boýunça uly-uly spesialistler bar. Eger şolaryň ýaňky ofisine girseň, ynanmarsyňyz, şol ofisinde ine şul ýaly bir Ýüz sany studiýa bar. Her künjeginde, ortasynda, künjeklerde studiýa bar. Her studiýanyň bir diýmedim diýende elli-ýetmiş sany žurnalistleri bar. Her studiýada-da diýmedim diýende bäş-on sany redaktorlary bar. Biz şolar bilen gepleşik geçiripdik Türkmenistan boýunça. Ýöne şondan diýýän şular gaty güýçli syýasatçylar. Şu neşirýat içinde ýaman uly analitikler bar. Dünýäde ýaňky politika alyp baryjy dünýäde öňde gidiji ýaňky syýasat neşir ýaly. Ine şular näme edýär? Üns beriň. Ýa-da görkeziň. YS ýaňky Ýewropa birleşigi näme Amerikany näme halkara kanunlaryny hormat etmäge çagyrýar. Maduranyň tussag edildi, indi şoň ýaňky yzyny halkara kanunlaryň esasynda alyp barmaly çagyrýar. Wenesuelanyň hökümedi, Wenesuelanyň galan hökümedi, Rossiýanyň hökümedi hemmesi aýdýar, biz gysga ýagdaýda ýaňky howpsuzlyk geňeşini, OONA howpsuzlyk geňeşini döretmeli we şol ýerde şu meseleleri çözmeli. Şeýle Amerika gelip ýene tutup alyp gitmäge haky ýok zat diýip ýa-da öz nägileliklerini bildirdiler. Şoňa garamazdan, Amerika köp duýduryş berdi, köp gezek aýtdy, siziň narkotrafikleriňiz, sizde geçýän narko kontraktlaryňyz biziň Amerikamyzda uly, Amerika uly täsiri bar, narkopotok gidip dur, tonnalap, şonuň üçin özüňiz düzediň diýip birnäçe gezek duýduryş berdi. Soňunda-da gelip, ýagny, Şu ýaly ýüzi ak çetdi Eswerin. Ine, hormatly ildeşler, ine Ýewropa nähili şuňa üns berdi, şuňa seretdi. Indiki wideony seretsek, hä bir minut. Ine şu ýerde, şu wideoda üns berseňiz, Madurany spesnaz Delta ýörite wertolýoda münüp akidip onsoň göni samolýot bilen Nýu Ýorka eltdi. Eýýäm Nýu Ýorkdaky ýagny prokuror, generalny prokuror, baş prokuror eýýäm Madura ýagny jenaýat jenaýat işlerini tassyklady, jenaýadyny tassyklady. O ýerde näme esasy narkobarot gara pullary aýlamak, narkotrafik we ýurdy basyp almak. Şu zatlary şoňa ýagny jenaýat hökmünde goýulýar we şoňa jogap bermeli bolar Maduro we onuň aýaly. Ine Trampam öz çykyşynda şeýle diýýär, wagtlaýynça ýagny Wenesuelany wagtlaýynça biz dolandyrarys, Şol biz dolandyrylmazda Wenesuellany biz Wenesuelladaky hökümet häzirki hökümetden demokratik hökümete ýagny geçinçä biz şol ýerde bolarys we şol hökümetde ýagny şol ýerdäki hemme güýçlere üns bereris egerde şol ýenede şo ýurdy basyp aljak güýçler bolsa ýene diktatura etjekler bolsa biz şol ýaňky hökmüniň öňüne çykmaz ýaly kontrol ederis diýip ýaňky aýtdy. Ýagny perihodnyý period diýýär. Ýagny geçiş periodynda biz hökman demokratiýanyň prinsiplary hormat goýular ýaly we şol prinsipler ýaňky açyk saýlawlar, islendik adam kandidaturasyny berip biler, narkoman ýa narkotrafik edýän ýa jenaýatçy öňe çykyp hökümedi basyp alyp ýenede mundan beter durmuşa salmaz ýaly biz ony kontrol ederis diýip aýdýar. Men öňem aýdýan egerde bir döwletde diktatura basyp alsa Gurbanguly ýaly Nyýazow öldürip gelse hökman şol diktatura ýykylmaly sebäbi oň başga borjy ýok gandan başladymy birini öldürip halkyň sesini alman ogurlap geldimi, diýmek onuň soňy şeýle gutarýar, sosial krizis, ykdysady krizis, syýasy krizis, korrupsiýa we repressiýa. Azatlyk ýok, azat hereket ýok, azat media ýok. Şonuň bilen gutarýar. Oň başga ýoly ýok. Şonuň üçin Türkmenistanda çalşyklar bolar, Şuňa üns beriň. Eger-de biz Watanymyzda döşümizi açyp kanuny gezjek bolsak, Watanymyzda kanun iň ýokarda boljak bolsa, onda haýsy güýçler öňe çykýar? Haýsy güýçler Türkmenistany ýaňky saýlawlar bilen gelýärmi ýa basyp alyp gelýärmi birini? Şu zatlara üns beriň, men sizi şu zatlara çagyrýan. Gaty ersap boluň. Täze diktatura ýykylaýmaly ýa mundan beter durmuşa ýykylmaly ýaly Siziň aýdyşyňyz ýaly, indik geljegim mundan gowy bolar, bolmaz diýýänçiňiz ýaly, eger-de bir topar ýa hökümetdäki işleýänler basyp gelse, onda olaryň eýýäm diktatura boljagy belli. Eger-de halk çykyp öňe, halk ýeňse, onda düýpden täzeden sistema gurulýar, demokratik sistema we düýpden täzeden Türkmenistan ýoluny çalşyp, demokratiýa ýoluna gider. Şu zada üns beriň. Men öňünden aýdýan, sebäbi biz şu zatlary sypdyrdyk. Togsan birde, iki müň altyda şu zatlara üns bermedik. Aý, kime gerek bolsa baryň, hökümet, ine, kime gerek bolsa döwlet, prezident boljakmy, ylga sen et diýip goýduk. Olam basyp aldy, biziň durmuşymyzy kül etdi. Eger biz şo ýerde hereket eden bolan bolsak, şu güne gelmezdik. Biz otuz dört ýyl gowy ýaşadyk. Biz güne özümizde. Şonuň üçin şu zatlar üýtgemeli. Indi geliň ýene-de Madura gaýdyp geleliň. Ýagny Ýewropa Birleşigi Wenesuelada dartgynlygy azaltmaga çagyrýar. ABŞ-nyň baş prokurory Madura resmi taýdan resmi taýdan aýyplanýar. Wenesuelada Birleşen Milletler Guramasy geňeşiň gyssagly mejlisini geçirmegi haýyş etdi we şo ýerde, ýagny Howpsuzlyk geňeşinde şu Wenesuelanyň problemalaryny şu ýerde çözmeli diýip, ýagny teklip edýär. Tramp bolsa wagtlaýynça döwleti biz dolandyrarys, şolar demokratik ýoluna geçinçä, saýlawlar gutarynça biz şo ýerde bolarys we şo döwletde demokratiýa bolmasa ýene-de gelip bize degýär, ýene-de gelip narkotrafik ýagty narkotik öndürip, narkotikler biziň ýurdumyza gelip biz kösenýäs diýip biz soňuna çenli durarys diýip şeýle aýdýar. Ine şol ýaly ýagdaýlar bolup geçdi. Şo babatda korrupsiýa Korrumpiýa edýän hökümete işleýän adamlaryň jübülerini doldurdy we şolar baýap gitdi, korrupsiýa ösdi. Onuň daşyndan narkotik, narkotrafik kontrolsyz ýa Wenesuelada aýlanansoň, ine hökümede duýduryşlar berdi. Hökümediň ýaňky wise-prezidenti Delsi Rodriges häzir Rossiýa gaçyp gitdi. Reýteriň aýdyşyna görä. Rossiýa muny tassyklanok. Ýa hökümetdäki adamlar gaça gitýär. Sebäbi jenaýata çil çekiljegi dogry. Ine Trampam, Amerika hökümetem aýdýar, indi siz öz korrupsiýaňyzy bes ediň, häzir demokratik ýoluna geçmeli we Wenesuelada kanunlar kanunlara goýulmaly we halk öz ýaňky dolandyryş muny etmeli, öz wekilleriniň üstünden. Ýagny açyk saýlaw geçirende halk saýlaýar prezidentini, halk saýlaýar parlamentini, halk saýlaýar ministrlerini we şoň tarap şoň ýaňky adamlary, ýagny halkyň wekilleri hakykatdan hem döwlet dolandyrmaly diýip, ýagny şeýle teklip bilen şeýle ýagny talap edilýär. Ine şul ýaly Wenuselada zatlar bolup geçdi. Ine şu batda Wenuseladaky oppozisiýa şeýle diýýär. Biz halk üçin ýagşy niýetleri öňde goýup hereket ederis. Indi biz hökümeti elimize almaly, demokratik oppozisiýa diýýärler. Biz şunça ýyllap kösendik, şunça ýyllap bize ýol bermediler, indi ýol açyldy. Halkdan haýyş edýär, halka ýüzlenýär, bizi gollan we Amerika ýüzlenýär, biz Wenusuelany dolandyrmana taýýar diýip aýdýar. Şol ýerde, ýaňky Nobelski premiýaň Nobelski premiýa alan aýal maşgala 2025-nji ýylda ýaňky Parahat premiýasyny aýan alan bir maşgala adamy Aýal maşgalalaryny Mariýa Karina Maçado diýip bir aýal maşgala şol aýdýar, indi azatlyk wagty geldi Wenesuela diýip begenip, ýaňky toýlar geçýärler. Ine bir topar wideolar bar, men size şolaram görkezeýin, ýaňky köçede adamlar toý belýärler we ýagny şu meselede şu meselede halkyň roly bardygyny we halk şul çalyşmada golýandygyny görkezýär. Ine, üns beriň. Bir minut.

Ine, hormatly ildeşler, şular ýaly halk öňe çykyp, halk şu zatlar bolýany görkezýär. Nesip bolsa Türkmenistanda da görüp, halk öňe çykyp, köşküň öňünde saz çalyp, aýdymlar aýdyp, bir bilen agzybir bolup, bäş welaýat bäş ýerden gollap, indi şu çalyşmalar bolar. Nesip bolsa, şonuň üçin demokratik oppozisiýa taýýarlyk görýär. Biz häzir finişe çykdyk. Indi datasynam aýdarys size nesip bolsa. Ýöne öňünden taýýarlygy görüp başladyk. Şonuň üçin taýýar boluň. Türkmenistanda-da çalyşmalar bolmaly. Biz häzir birnäçe döwletler bilen gepleşikler geçip ýörüs. Türkmenistanda iki ýüz altmyş milliarddan köpräk pul ogurlandy. Oň halkyň öňünde ne audit berildi, ne puluň nirdedigini aýdyldy. Ol pullar daş ýurda gidip narkotrafikdami ýa bikamçylyk bilen ulanýandygy has belli, narkotrafik bilen bikamçylyk. Türkmenistanyň içinde ýegenler narkotrafik edýärler, olam belli, şol ogurlanan pullaryň üsti bilen edýärler. Diýmek, eger-de hasapdan, ýagny býujetden ogurlanan pullar hökman bir ýerde aýlanmaly, olar gara ýerlerde, gara shemalarda, narkotrafikde ýa-da korrupsiýada aýlanýarlar. Ine, şonuň üçin biz birnäçe döwletleri ýüzlendik. Uly-uly döwletler gaty öz ýaňky interesini bildirdi. Nesip bolsa, onuň üstünde işler gider. Türkmenistanyň, ýagny Gurbanguly Berdimuhamedow we Serdar Berdimuhamedow jogap bermeli. Türkmenistanyň pullary nirde? Tebigy baýlyklar olaňky däl, halkyňky. Näme üçin halka berilmedi? Hemme goýulan emläkler, gurlan binalaryň bahasy altmyş milliarddan köp däl. Galan pullar nirde? Şuňa jogap bermeli olar. Hormatly ildeşler, ine biz çykyşymyzy dowam edeli. Men ýene-de bir size görkezjek zatlarym, aýtjak zatlarym bar. Ine, Şol aýdan aýal maşgalam, ýaňky Edmundo, pardon, ýaňky Mariýa Karina Maçado, ýagny parahatçylyk boýunça Nobelsk premiýanyň iki müň ýigrimi bäşinji ýyldaky laureaty şeýle diýýär, Biz hökümeti elimize almana we dolandyrmana taýar. Biziň kandidatymyz bar, prezident saýlawynda kandidat bolup, sesleri ogurlanan adam bar, Edmundo Gonzales Uritiua Tiua diýip biri bar, ine biz şoňa mandat bermäne taýyn, ýa saýlawsyz, ýa saýlaw geçirip, şoň şoň utjagy belli, biz şol ýaňky demokratik özgerişlere taýyn, biz hökümeti dolanyp biljek, biz Wenesuelada demokratik prinsiplaryny öňe goýup, kanuny öňe goýup, biz Wenesuelany täze ýylda täze ýolda alyp gitip biljekdigimizi boýun alýarys diýip, ýaňky eýýäm çykyşlar edip, oppozisiýa güýçlenip başlady. Bu gowy zadyň alamaty, ýagny şu çalyşmalarda ýene korrupsionerler üýşüp alyp däl-de, ýagny halkyň içinde göreşip gelýän demokratik oppozisiýa öňe çykyp, roly alyp, ýagny göreşjegi bildirip dur. Ine, hormatly ildeşler, Wenesueladaky häkimiýet şu zatlaryň aýdyň mysaly bolup durýar. Diktatorlar edebi taýdan suddan, tussag edilmekden ýa-da syýasy çökçülikden gaçyp bilmeýärler. Hökman suratda şular ýaňky jenaýata çekilýär. Mümkin bular Ýagny köp ýyllar boýy diktatorlyk, awtoritar režim edýärler, ýöne ýykylmasy bir günde bolýar. Mümkin demokratiýa bat alyp, bat alyp köp ýyllap çydap, çydap edýän bolsa, ahyr utýar. Ine şul iki zady ýadyňyzdan çykarmaň. Birinji, diktatura köp ýyllaram bolan bolsa, güýçlem bolan bolsa, bir günde ýykylýar. Bir, birnäçe sagatda ýykylýar. Nähili güýçli bolaýsyn? Demokratiýa nähili ýaňky gaty gitmedi, gaty gitmesede, gaty çalt göreşmesede ahyr ýeňýänler anyk zat. Ine şu taryh şu zatlary görkezýär hemme ýerde. Şonuň üçin şuly ýaly ýykylyş bolanda jemgyýet taýýar bolmasa ýene diktatura gidýär. Biz şoň üçin DWT halk hereketi her wagt siziň size aýdýandyr. Bize jemgyýet gerek. Bize adamyň aktiwnosti gerek. O derrew hemme adamlar ýa ýokary bilimli bolmaly diýen zat ýok. Ýok. Her adam öz geljegi üçin bir ädim göreşmeli. Bolmasa, bize ýene jemgyýet taýýar däl. Ýene birki sany korrupsionerleri öz arasynda paýlaşman bir-birini öldürip ýene arasynda iň güýçlägi diktator bolup gidýär. Ýene-de bir maşgala, bir tohum ýaňky gowy ýaşar, beýlekiler ýene kösener. Biz ýene şu zatlary täzeden etmeli. Şonuň üçin her wagt demokratik oppozisiýany gollan, biz size kanunlary kanunça, adalatça we açyk Azat we azat metbugatly, azat hereketli döwledi gurt bereris we şo döwletde siziň özüňiz ýolbaşçylyk edersiňiz. Her dürli ýaňky basgançakda, mysal üçin biri häkim bor, biri orunbasar bor, biri polis departamentiniň başlygy bor, biri MHM departamentiniň başlygy, beýlekisi waýenny ýa ýene bir zat, prokuratura, suddyr ýa-da hojalyk ulgamyndaky ministrler orunbasarlary ýa-da welaýat müdirleriniň ýolbaşçylygy bolanda, ýöne siz saýlanarsyňyz we siz dolandyrarsyňyz. O bir adam gelip, bir adam höküm sürmeli däl. Öz häkimini goýmaly, öz prokuroryny goýmaly, öz ýaňky suduny goýmaly, öz kazyýetini goýmaly, öz MHM-sini goýmaly, öz polisiýasyny goýmaly, klasdaşyny, doganyny, garyndaşyny. Onda näme bolýar? Onda döwlet oňky bolýar. bize türkmeniň, türkmen halkynyň döwleti gerek. Onuň üçin men size her wagtam aýdýan, aktiw boluň. Edil häzir moment, tolkun gidip başlady. Häzir Wenusuela çözüldi, indiki Eýran, ondan soň Türkmenistan. Tolkun gidip dur Eýrana. Üns berip serediň. Birnäçe sagatdan biz düýeje bilen çykyş ederis Eýran boýunça we şu ýerde Muhammet düýeje size doly gürrüň berer bolup geçen zatlary. Ine, hormatly ildeşler, gysgaça aýtsam, diktatura her wagt duýdansyz we agyr netijeler bilen gutarýar. Muňa anyk düşünmelidir. Jogapkärçilik diýmek ar almak däl, jogapkärçilik diýmek adalatly ýurdy dikeltmek diýmek. Her bir adam öz jogapkärçiligini almaly. Biz jogapkärçilik almasak kim alsyn? Biziň döwledimiz üçin kim alsyn? Her bir adam Türkmenistanyň içinde daşynda öz jogapkärçiligini almaly. Seniň şu döwlediň bolsa, onda sen jogapkärçiligini hem almaly, onda seniň hakyň hem bolar. Eger-de biz jogapkärçilik almasak, diňe hak diýip otursak, erteki gün Nyýazow ýaly gelip, açyk suwy mugt eder, benzini mugt eder, çöregi mugt eder. Çörek, benzin mugt galan zat diktatura. Nämä gerek olar ýaly durmuş? Bize dostoýno, bize mynasyp durmuş gerek. Biziň, ýagny döwletimize mynasyp, biziň halkymyza mynasyp, bize hyzmat edýän hökümet gerek. Bize hyzmat edip, diňe halka seredýän hökümet gerek. O özüne, atlaryna, piçiklerine, eşeklerine, ýaňky köşk gurup ýören, ertirden agşama çenli iti bilen gezip ýören, aý, item halkdan wepaly eken diýip ýören bize bir akmaklar zerikýär. Indi şoň üçin biz sizi her wagt göreşe çagyrýas. Häzir soňky göreşe çagyrarys. Nesip bolsa, eýýäm taýýar boluň. Ýylyň soňuna biz size azar bermedik. Indi ýöne biz aýdyp durarys-da, wagtyny belläris-de sizi göreşe çagyrarys. Taýýar boluň. Her bir türkmen Özüniň geljegi üçin, maşgalasy üçin, özi üçin, ata-baba geç geçen geç giden ata-babalar üçin öňe çykmaly. Kim öňe çykmasa, ol özüne, maşgalasyna, çagalaryna, Watanyna namartlyk edýär. Ölüp geçen ata-babalaryna namartlyk edýär. Namart bolmalyň. Bile çykalyň, agzybir bolup çykalyň. Näçe köp adam çyksa, bir damja gan dökülmeýär. Diňe zalymlaryň gany döküler. Gurbanguly Serdar Berdimuhamedow. Olar indi bütin dünýäde zalym, diňe türkmen halkynyň öňünde däl. Şoň üçin men sizi her wagt indi diňe göreşe çagyrýan we jemleýji göreşe çagyrýan. Hormatly ildeşler, gysgaça aýtsak, jemlesek, Wenesuelada çalyşmalar boldy, Amerikan hökümeti üç sagatda problemany çözdi. Şu gün fokus Merkezi Aziýada, ylaýta-da Türkmenistan bilen Eranda. Türkmenistanda çalyşmalar bolar. Biziň köp zatlardan habarymyz-a size-de ýetirýär. Garaşman, hereket eýeli. Şul barýan tolkuny biz alyp, şo tolkuny öz bähbidimize, ýagny halkyň bähbidine öwürmeli. Ine, şunuň bilen men öz efirimi gutarýan we siziň hemmäňize jan saglyk arzuw edýän we ýene bir gezek Täze ýylyňyz gutly bolsun, nesip bolsa biz çalt ýagdaýda Türkmenistany demokratik ýoluna geçirip, açyk saýlawlar edip, wepaly, halkyna wepaly, hünärmen, arassa, doňly adamlary öňe saýlamaly. Başga biziň ýolumyz ýok. Hoş sag boluň, indiki gepleşiklere çenli. Men häzir TikTokda, ýene TikTokda bir sagada golaý oturyn. Eger-de soragyňyz bolsa, şu wideoň aşagyna soragyňyzy ýazyň. Soň men TikToga barýan, soň birki sagatdan Muhammet Döjewi bilen biz Eýran boýunça çykyş ederis. Eýranda bolup geçen wakalar Türkmenistana gaty bagly. Oňa-da üns berip serediň, indik gepleşiklere çenli hoş sag boluň!